of course ndikaita sendakulikisa manje because mm, mefara kuzvinzwira mega nzwira pamberi tsvimbo yaro vadapi ndo panoshanda tsumo dzedza dzakaita sana kuzvionera pamheno sefodya hallo good people muri sei ine nyanzvi yemanzwi ndinosimba ndina vatikani tati tikupei zvakare eh, last poem paalbum rinonzi zvombo so iri rinonzi sinenkosi of course sinengosi izita recharacter mupoem hazvinei nekuti tina mwari kana kuti poem iri iri of course ndakulikisa but eh, ndinofanira kukuudzai unoziva kuti unogona kuroora munhu wako mhm. agosagamuchirwa nemhuri iwochitomuda pasina kana dambudziko mhm. nezvikonzero zvokuti anogona kunge pamwe asingazvari okay iwe une mutirivhoni yako nemedzi yako but mhuri yako toti hatitomudii ngaende so humwe hurema humwe hurwere zvimwe hupomedzerwa kuti muroora anenge asingangodiwi mumusha maakaroorwa mm. but murume wake achimutambira nesituation iyoyo yanenge ari saka sinenkosi musikana but muroora anga ari situation iyoyo mupoem iri nekuti anga asingazvari okay saka murume wake ndiaitaura kana kuti sine ngozi ndichatomusiya matochema kana kutoti ndatofa inini yatobviswa chema ndopega kuti ndimusiye kana mufunga ndiri kupenga ora chindiendesai kuengo chembe unoenda mapenzi ka Mhm. ehe handimusiye ende handimusiye ende handimusiye ende ndofunga ndo conviction inoda munhu wese kana ada munhu ya I- tozviudza kuti handitosi kuzoterera vanhu chero zvodii chero zvodii Because Ya. nyaya dzerudo unoterera moyo wako saka mogona kuvapa zve gava zvinhu zviri Mhm. Ah. ndakanga ndazvipira kuzviwachira chikuru kwaiva kurara ndega mumachira mwana akauya fungo akadzishandura ndokundidzidzisa kukosha kwomudzimai ndikava baba iye pamusha saamai a ah, naimi

munadirwa vanhu here aiwa muroora uyu zvacho Ah, munadirwa. kuna amai vaibvunza wasvipira here mwana akarerwa akayariswa navamwe masarudza kusvipira here dzedu vana tiri vaviri vabereki mapendera nedzatigere kusonanidza tega imi mapendera sare tichidemba mumhuri Matopendera. chatakaotera zvatendwa kavana nyakubereka asi kana vana vanyarukwa kumura imbereko

Ah, mona mona asi mona anamira musi aiwa eh mabrrr anamira musi mkanya aiwa mkanya tatenda tatenda mkanya so uri kuona apa panjapa mhm nedzatigere kusonanisa kusonanidza tiri two imatopendera matopendera sare tichidemba mumhuri chatakawandira i want to say this do you know kuti varoora vazhinji havazongozvitauri but mukati kati mehana yake anenge achinzwa kuti dai ndakaroorwa vamwe navo vafa vazhinji the wish people vanosuvira kufa vanonzi vanoroya vakafa ndiri nerugare eh, dai vakafa ndine rugare muroora vazhinji vanofira kuti dai vakafa izvezvi nditoripo kati dai ndakatowana vakatofa mai vemurume wangu mai vakazvara murume wako unoshuvira kuti tai vakafa iyo sano pane laini yanonzi nedzatigere kusonanidza matopendera sare tichidemba mumhuri chatakawandira kuva vashoma zvesenani ah, nani eh, but woita sei handingafari muchiti ndibve pamurume anondida wandinoda pane moyo wangu pane moyo wangu pandavaka but not zvimidhuri chete pandavaka mafeelings angu pandavaka security yangu future yangu pandavaka nheyo yeupenyu hwangu ndopamuda kundibvisa kuti ini ndinoita single mother kandinonzi mvana kandinonzi wakaramba wakarambwa eh, haazvari chichichichi uyo ari kutoprotecta urema hwangu and tiri bota akadaro Mhm. saka i think panorosheka ipapo but haisi nyaya chete ye- yekusazvara chete masituation dzakawanda asingadi kuvaroora umwe arongonzi ndiwo akudla mari yemwana wedu Eh, mwana wandakarera mwana ndakarera ari kudyiwa nani Eh, wauya wotorya Eh, ari kudyiwa nani da amai moda kuti adye nemi anovata nemiri anovata nemiri chikani piyaizve bcause obvious zvatogara zvakadaro kuti imimi mama pamakaroora maitodyawo moo kudarika mai vemunhu vemunhu eh, eh, vababa vangu saka uyo uya uyo anodyawo more kudarika imi ndizvozvo despite kuti ndakadya more kwamuri kwamuri ehe ndozvazvitongori zvakadaro zvakasikwana musikawana mm. zvakadaro ende vabereki dai vaiziva kuti kana vada kuwirirana nevaroora vavo ngavavagamuchire vazive kuti tinganetsana tingaite semuroora but handidi kuti usiye mwana wangu handidi kuti ubve mumusha muno nekuti ndiwo atouya kuzovamai vemusha usimudzira dzinza dzinza riende mberi saka isu tiri patakasvika but hatichaende mberi wendi wakuto saka wakakosha zvisingaiti muroora wedu tinokuda but tikasanzwanana zviriko zvinoitika tiri vakadzi but yekutoti ngaabve kana kuda kutorova kana kuda kuto vamwe vanopiswa pakuendera kun'anga nekuzviprofita eh. mm. kana kuti uyu hapagari hapagari inopika hapagari unoenda chete naiwe zvino murume ndiye chikose kava pakati pamai namudzimai wake namudzimai and still mistake any still mistake mudzimai kuti okay pamufuta namai vako but uri kusvika futi kuti mai vanenge vachiti okay wakadliswa zvine mukadzi uterera mukadzi uri kuterera mukadzi wako alisa ah, aterera mukadzi eh, but murume aitaura kuti sine ngozi aya siye chero zvedii ah. usine ngozi anako anoenda sungai zvenyu munondifarira kana kuti ndatofa ndopanoto chema yabviswa chema yabviswa ndokuuya bayo which is good so ndopaperera zvombo album so um, tine masingles akawanda vachikare kubva 2020 ane tichirikoda yangu yondoda yandodisa muizvichinzi jongwe ndiro rinokukurudza mambo ndo rinotiudza ndomusoro wemba baba vechitema runaku hwekunze havatarigwe aa kutsvuka kana utema yes. adamu ndo munhu wekutanga kupiwa bindu nezvirimo kunzi tonga ah, bhuru mudanga nekumafuro ndo rinotunga kwai kuchema kwai murume wekuchema aje munodii yes. mm, murume haachemi anochema chema yes. chibwe ndoti murume munhu anoda kuchema chema eh, but murume ka ndiwo unofarira kunyararidza vana nemukadzi nevanhu vari wika saka chinhu chokupesera chaungaita kuzochema but kuchema chema kuchema kwako iwo ndiko kuchema chema yes. iva munhu anonegotiata situation toona kuti ah, apa pada kuchema but ndinofana kunyararidza vamwe saka mm. ah, bo yanditomboita kuti situation ikaoma but kana zvakuremera uri munhu anoda kuchema kana ari murume ka chemaridza mhere and lastly do you know another favorite of mine mm. joni makauya nei zvarizvi zvinotozvaizvinotoaaiaai vachinda kunyara kuriita because pane vachaona vanhu vakatodzoka joni eh, ende kune mafanzi kujoni ikoko kutori mafanzi futi kujoni ikoko anenge eh. kuti muri kuseka kushaya kwedu nekukonewa kwedu asi takazvida so it feels personal but uh, you know pandiri it was humor satire and try to challenge people ah joni dzokai mune zvinhu mune ikoko he ah shamari ka kana zvakakuomerera because it feels personal iwe unorita sedetembo une engo yako but kune munhu ari musituation ari kuzvirarama zvauri kudetimbo zvitamba izvi yeah. ah, zvinobaya man poem rakaita mathousands and thousands of comments yeah, true. but ya yeah, taenda navachikani nyaya dzacho dzinozowanda e, taenda isu chibwe chati zvikarwe netembo mambo